Unselmulkom sinjuri u nilqawkom għal shooter ieħor illum. Ħanibda fuq nota negattiva. Għaliex? Għax imdawrin bil-gwerra sfortunatament għaw il-fuq minn 40 gwerra li qed jiġru fid-dinja bħalissa. Imma Anka Malta għandna daqsxejn ta' gwerra bejnietna, jah? Xetti, jekk taraw xi ħaġa interessanti ibgħatulna fuq shooter@danusan.com. Iva, San, mhux qed ngħidlek gwerra bħal ma nimmaġinaw, imma reġa' kien hemm ġlieda oħra. Did-darba t-Tigulju araw daqsxejn. Issa naħseb bħala stil daw iktar qishom fuq sumo wrestling qed tifhem. Dik idea, flok noqogħdu niġġieldu u ndaħqu tajjeb fit-toroq, misna l-istess enerġija nitfawha għall-isport. X'taħseb? Prost għax Flok nġibu ħafna medalji minn daw tad-daħk, nġibu medalji tad-deb, għax hekk ħana l-enerġija li hemm nitfawa xi ħaġa pożittiva. Imma x'qed jiġri f'did-dinja tal-ġdid u jiena hawnhekk aħna nirringrazzjaw l-Alla li aħna bħala programm għandna l-esperti mdawrin magħna hekk. U fil-fatt jekk tistaqsi xi ħaġa dwar ġlied, speċjalment in-naħed ta' Tigulio u Paċevil, Lilu trid issaqsi. Fażi! Il-fażi.
Hawn fażi rid ngħid! Ejw isma' x'inkwitat dal-ġlied kollu li qed ikollna f'pajjiżna u inti tista' tgħin għax inti inti ġieli kont fi ġlieda le? Jien! Jien għal ġlied u jien infittxu 'l xulxin fażi missa. Kemm ilni li għamilt snieni għal għannaqqa ħa mort it-Turkija. Għamilt snieni u għedt nevita l-ġlied għax ma jmurx inkissirhom għax imbagħad Kbira tkun minnek istilliżni jien ifgħas. Mhux hekk, allura inti issa ġifieri qed tipprova ma tidħolx fi ġlieda. Mela, issa jiena kont infittex il-ġlied. Eh. Allura issa taf x'qed nagħmel Fażi? X'qed tagħmel? Qed nagħmel l-affarijiet bil-maqlub ta' li kont nagħmel, qed tifhimni Fażi? Eh, reverse. Eh, reverse ecology.
Le, psychology dik. Dik, reverse psychology. All right, ftehemna.
Mela inti eżempju, ejja ħanajduha, ejja ħanajduha. Tini xenarju, għidli fej, għidli. Naf eżempju qed issuq. Mela qed issuq, jiena l-iktar ġrieħ li kont inħobb naqla, inkun fuq il-lights tajjeb, u nħares lejn tal-ġenb u nħarslu biċ-ċiera. Eh. Kif iħares li lura fas, immur għas-salib kont inqedu, is-salib tar-ruħti, kont inqedu taħt is-sit u Eh. mmur u frattarija nagħmel fuq Ma il-lights. ħażin, oh, Darba ħażin, fil-jawm li wkoll ħażin, passem ħażin. filmat idur tiegħek. Allura issa xi tagħmel? Jekk tkun fil-lights ħares il-qudiem biss. Ħalli ma tiġġielet ma ħadd fal. Sewa, sewa. Ibżal snienek. X'inhi xenarju ieħor? Jien naf eżempju qiegħed fi klabb. Fi klabb, fi klabb, in-nisa taqbax magħhom, tmisshomx, għax hemm taqla l-ġlied. Ifimni, in-nisa m'għandna mmisshom la fil-klabb u qasem kien ieħor, permess ma dex miss. U laqas l-irġiel.
Ħassi ġiex ġifieri, ma tanta l-irġiel. Jiena jekk ma nabbissa nofs il-lej, fażu mbagħad minn nofs il-lejlem Kollox jgħaddi tijom fazi tijom! Proset, proset, jgħu jinna fħantik xenarju jħor. Eh, supermarket. Supermarket. Taqbis fis supermarket Jien tafx kon namel fas. Eh. L-ewel kont narma ruħi, eżempju, mur nġib plasta ta' xkupa, eh, jew lembuba, jew xie xkora silġ, un bat immuru naqbes. Darba kien hemm wieħed qbistu, eh, mot f'supermarket ta' taslima ġdik issibhom tal-Pepe. U beda jipalla fil-vojt U kelli xkora silġ cubes waħda waħda tfajthom l rasu. Ma kellu xejn. Tija fazi xejn bada jisawatni bil-bicċit tal-art. Ah, Mxek tajjeb. Isma, e, allura imma biex ma tkissir sin, għandek xi metodu jinnafaw minn jott, eżempju? Jiena li nagħmel fas sirt nozzatten. Eh, Kif kun ħattaq biżlilu? Jaddil. Ah, nozzatten.
Issa ġieles pass ġilu nozza l-100 eh? eh Għax nkun hemm qabbes Għalmenu sib dak il-metodu li taf li jotta li, mux hekk? Ekku.
Xint tagħmel fass? Eh?
Qed nilbes il-mouth guard. Mela ħadd iġleb ma' xi ħadd. Għax kan ċempel il-bank fażi u dak ġiri anke sal-500 not, allura nkolles biex ma nkissesni tiju fażi tiju. ħnajdlek mhux biex inteħra ġun, imma vera kumpaniji li qabżu wielek ta' vera. Joqgħod żommijaw, joqgħod żommijaw. Ħalina kif tal il-programm illum, sinjuri. Eh, eh, żomm, żomm, ma tispiċċax għal issa ta' xabbaq l-kanzunetta tiegħek. Eh, jagħmel toħra.
Ija, u xtem għanna l-lum? Nifim, di l-kanzunetta tmur l-ura sew, fit-tmeninijiet kont ktibta. Proset, Jisimma taċmi.
Bux tijak taċmi. Tik tiegħi.
Kont sifta daqsxejn Samantha Fox ma mrid suċċess. U issa ddeċidejt li nerġa' noħroġ ħajjena. Ħammur nagħmel il-video. Mur. U għal darboħra eh, ninsab f'post qiegħed fil-Birgu tajjeb fil-Monti tal-Birgu. Ħan prova inkompli l-album tiegħi tal-kanzunetti li bħas-soltu jkolli bżonn lajnuna tan-nies u ħan naraw jekk se jgħinuni. Nirrekordja kanzunetta u għandi bżonn in-nies għall-video.

Imma mhux jekk u nieqfu hawn, ma nistgħux nagħmlu għad is-song daqshekk.